Awle learners hi usa thirtu zawng zawng te inza vaiin lawm takin ka hmuak leh a che u. Pathian khawngaihna vangin vawi ni kan thleng thei a, ka inbuatsaihna rei ve tawh sawi pawh ka chak em em sawi tura ka rawn tih thin. Mihringin thi thei lo thlarau kan nei em? Kan nei tih kha khawi atangin nge kan fiah thei ang? tih te kha vawiinah hian ka rawn sawi leh ang a, ka video min lo like sak a, comment te A min lo tih sak thin avangin in zavai chungah ka lawm tak meuh meuh a, in rem tih chuan subcribe te kha min lo hmeh sak zeuh ula, Pathian thu te, khawvel lam news te pawh a kan rawn ti chho zel ang. Vawiinah chuan mihringin thi theih lo thlarau kan nei lo tih hi a lar a. A video pakhat a ka lo hmu a, comment ah pawh an comment nual a, kei chu Praise ka nia, kei chu Baptist ka nia, a hmaerawh chu hei pa thusawi hi ka ring a ni an an ti mai a. A pawi ber chu ka comment ve nual a, a pawi ber chu Bible hi kan chhiar lo nasa a, Bible eng nge min zirtir tih hi chhiar lovin mitena an chhiar tawh an lo study tawh kha kan ring nghal ve mai a, kha kha a pawi em em a ni. Vawiinah chuan helaia point Hi point thum mihringin thi thei lo thlarau kan neihna point thum ka point auh ang a, hei hian a ti famkim lo mai thei amah erawh chu hetah hian a tam zawk chu fiah thei turah ka ngai a, hrethiam lo te kan awm a nih chuan comment lamah te mimal lam te paw'n min rawn zawt thei ang, helai thu hi ka sawi tawh angin Pastor Hruilenthang Indianapolis-a a awm khian a notes min rawn share a, ani pawh hmun hrang hranga Pathian rawngbâwl, evangelist, a ni a, thlarau lama ka pa a ni, min kutsuihtu a ni a, baptisma pawh min petu a ni a, tûn thleng hian Pathian thu pawh kan sawi ho ṭhin, a chungah ka lawm tak meuh meuh a, kei pawn commentary leh Bible study te ka en nawn leh a, tichuan a za vaiin kan belh khâwm a, hei hian a fiah a tam zâwk kha chu a fiah theih tûrah ka ngai. Sawi hi sawi nghal ang, mihringin thlarau thi thei lo, kan nei lo tih a pawmtu te chu tu nge an nih tih chuan Atheist te an ni, Seventh Day Adventist te an nia, chuan Jehovinist te kha a tam zawk kha kan hriat theih tur chuan a lar ber chu an mahni pathum hi an ni. Atheist te chuan Pathian awm hi an ring lo bur kha a ni mai, chuan Seventh Day Adventist te chuan Lal Isua lo kal leh hunah kan tho leh ang tih kha an pawm ve mai a, tichuan Jehovinist te chuan Thlarau kan neih lo a, tun hi kum sangkhat rorelna hun a kan hmang mek tih kha an pawm dan kha ni ve thung a. Chuan Hinduism leh Buddhism te hian kan damlaia thil tha kan tih chuan kan thih hunah mihringa kan lo det leh ang reincarnation kha an pawm ve thung a ni. Keimahni nen a inhnaih deuh ber chu Muslim ho te hin ni awm e. An ni pawh thil tha kan tih chuan a la duh zawnga kan awm chuan kan thih hunah a la in nula sang tam tak min pe a nga chuan kei keimahni tan hmun zau tak hlawm an min pe dawn a ni tih kha an pawm dan kha a ni ve mai a, aw chu chu a ring lo tu te kha an ni aw ti hian a point khatna ka sawi ang a point khatna ka rawn sawi fiah tur chu. Ka lo ngaihthlak tawh thu ah khan engtin nge tih tih chuan mihringin thlarau kan neih lohna a phrupna ah khan mihringte Pathianin a siam dan hi kan hriat a ngai a ti. Engtin nge sawi tih chuan mihring hi lei atanga siam a ni a, chu mihring lei atanga a siam kha Pathianin image, A siam ta a, a siam zawh hnuah Pathianin a thawk khum a, a thawk hnuah mihring kha minung a lo ni ta a ni. Chuvangin khatilaia Pathian thaw leh mihring body inzawm chauh kha minung a lo nih avangin thi thei lo thlarau kha awm lo a ti. Um kha kha sawifiah ang aw, mihring leh Pathian thaw inkawp atangin minung a lo ni ta tih kha kan sawi hmasa ang. Genesis bung hnih chang sarihna ah chuan lei vai vut in mihring a siam a, a hnar ah chuan nunna thaw a thaw lut a, mihring chu minung a lo ni ta. Helai Bible thu hi an la ve tho. Umm. Kan sawi sawi ho ang. Helai ah hian Pathian in. thaw a thawk kha living soul a pe a, helaia living soul hi mihring a siam anga mihring leh ramsa te a siam anga a pek a ni lo. Kha khan a fiah thei awm e ti rawh u. Pathianin a thawk kha mihring body a siam ang leh ramsa te a siam anga siam a ni lo a, ama atanga chhuak A ni tih kha Ama atanga siam a ni tih hi kan kan hriat a pawimawh em em a ni. Pathian thawk a ni tih hriat a tha a. Bread chuan Bread a tih hi Lal Isua ngei pawhin I am the bread of life, Bread a tih ah hian life hi a inzawm zel a ni. Hebrew in Nephets an ti a, Nephets hi tam tak Bible ah a sawi a, a sawiawmzia chu living creature, Chatuana nung a sawina hi a ni zel a ni. Ti hian Bible atangin proof na pakhat sawi leh ang. Jopa bung bung sawmthum leh pahnih chang riatah a ni mi hrengah thlarau a awm. Engkim ti theia thaw chu finna petu a lo ni a ti. Mi hrengah thlarau a awm, engkim ti thei thaw chu finna a lo ni a ti. Chuan Mathaia bung sawm chang sawmhnih pariatah Lal Isua-in engtin nge tih chuan, Taksa tihlumah thlarau tihlum thei lo te chu hlau suh u, Hrem hmuna thlarau leh taksa ti boral theitu erawh chu hlau rawh u a ti. Kha lai khan Lal Isuain kan taksa chauh a sawi lova, keimahniah hian thlarau kan nei, kan taksa tihlum theitu hlau lova, a pahniha tihlum theitu kha hlau zawk turin Lal Isuan min ti avangin Lal Isua hian dawt a sawi lovang pahnih kan nei tih kha tah hian point khatnaah hian ka sawi duh a ni. Helai a thupui ber kan hret tur chu Pathianin mihring a siam a, a thawknaah khan Ama atanga chhuak a ni a, mihring a siam leh rannungte a siam kha chu lei atanga siam an ni tih kha keimahnia thawk kan neih hi Pathianin thawk living soul min pek a ni tih kha i hria ang u. Pahnihnah chuan Pathianin thi a tih leh mihringin thi kan tih hi a in ang lo va. Adama leh Evite kha thei rah in ei chuan In thi ang a ti. An ei tak tak a mahse an thi si lo. Mihring ngaihdanah chuan Evi leh Adama kha thi ngei tur an ni. Mahse Pathian hian dawt a sawi a mi an thi si lo maw? A sawiawmzia chu Pathian thu an awih lo a, thei rah an ei hnu atang khan an thi tak tak. Chu thihna a sawi kha chu Pathian nen an inzawmna a chat ta a ni, an inzawm thei tawh lo a ni. Pathian nen a inzawmna nei lo thlarau chu nei tho siin, taksa pawh nei tho siin Pathian thu an awih lohna vang khanin separated a ti hrang ta a ni an pahnih khan maw? A pahnih khan a ti hrang ta a, chu chu Pathianin thi a tih kha a ni. Chuvangin, aah, tihian a dang, Pathianin a thi a tih leh keini thi kan tih a in'an lohna sawi leh ang tur aw. Keini chuan helai kan taksa hi kan thih ve leh kan be thei tawh lova, kan bia a min chhang thei tawh lo a nih chuan maw a taksa te vut vek a nih chuan a thi kan ti. Mahse lal Isuain Johana bung sawm pakhatna ah khan Lazara a muhil a kan va kai tho vang a ti. Keini in thi kan tih hi lal Isua chuan muhil a ti leh a ni. Ti hian sawi ang aw. Kha Pathian nena inzawm thei tawh lo thuawih lohna vanga Pathian nena awm hrang ta kha chu an thlarau chu a thi chuang lova, an taksa pawh a thi chuang lova inzawm theih lo vanga thi a ti tawh kha. Lal Isua min khawngaihna vangin Lal Isuan chu kan thlarau Pathian nena inzawm thei tawh lo kha inzawm leh thei turin Pathian thinawrhna tidai turin Lal Isua kha a rawn tang ta a ni. Chuvangin, mihringin thi thei lo, thlarau kan nei lo titute kha chu Lal Isua'n min tih sakah khan an la thleng pha lo a ni ang. Helaia Pathian nena inzawmna nei tawh lo ang velah khan an la awm a ni ang maw? Aw, chu chu a fiah viau turah ka ngai e. Tichuan, Bible atangin, Sawi ho leng aw, Filipi bung khat chang sawmhnih leh pathum naah chuan kal chhuah a Krista hnena awm chakna ka nei a, chu chu a tha zawk tih ka hria. Kan thih ve leh kan taksa atanga tlan chhuak. Kan taksa atanga kal chhuak a awm tih kha Paul'n a sawi a ni. Aw, kan thih ve leh kan borawl nghal lo, kan thih ve leh kan awm mai mai lo, kan thih ve leh Maw mihring ina thih thi kan tih hi kan thih ve leh kan taksa atanga tlan chhuak a awm tih khatah hian a sawi a ni. Timothy thawnnihna bung li chang rawkna kei zawng hlan tur a kei zawng hlan tur a tih ka ni tawh. Khawvel ata ka kal chhuah hun a thleng ta. Poland tah khan a sawi leh ta a ni. Umm. Kan thih veleh keimahni hian kal chhuak a awm avangin keimahni hian thi thei lo thlarau kan nei tih kha a phurup leh awm e. Pathumna sawi hauh leh ang. Chuti a nih chuan keimahni ah hian thi thei lo thlarau kan nei ta a. Kan thih ah hian kan thih veleh kan thlarau hi khawiah nge a awm dawn le? Hebru pung sawm pahnih chang sawm hnih pahnihna ah chuan, Tunah zawng Zion tlang Pathian nung khawpui, van Jerusalem ah van tirh kohhsang tam tak te, mitin rorel saktu Pathian leh tih famkim tawh mifel thlarau te inkhawm puina hma ah in ding ta a. Awmzia chu ringtute kan thlarau hi Pathian hnenah a awm. Ti hian sawi ang, ringtute pawh, ring lo tute pawh kan thih ve leh Sheol ah kan kal a, Sheol ah chuan ringtute inngahna hmun vanram tak ni lo Paradise ah kan inngak a, ring lo tute erawh Chatuan Kehezim, Chatuan, Chatuan a tlak an tlak an thih an hlenna tur an tlak hlenna tur la thlen hma helah khan an awm ta a ni. Chu chu la Isua ngei pawhin engtin nge a ti? Kraws a thih lai khan vawiinah Paradis-ah kan inhmuang a ti. Vanramah a ti lo. Khatilai Paradis kha la Isua chatuana Pathian kan tana min buatsaihna hmun a ni lo a, Paradise kan innghahna hmunah khan Ringtute chu Pathian hnenah kan chawl ta a ni. Umm, engtin nge tah hian a sawi zel tih chuan Pitera thawnkhat bungli changruknaah he mi avang hian mithite hnenah pawh chanchin tha hril a ni. Mi dangte ang bawka an chung thu rel a ni a, Pathian hma a thlarauva an nun theih nan a ti. Aw, a heng ka sawi awmzia chu mithi te hian kan thlarau kha Sheol-a a kal a, ringtute emaw ringlotute emaw Sheol-a a kal avangin chu Sheol-a a kal mite hnenah chuan chanchin tha an va hrilh ta a ni a ti. Chuvangin Lal Isua pawh kha a thih hun lai Ni thum leh zan thum a thih lai khan theologian tam takin khawi ang nge Lal Isua hi a awm ang aw tih hi an an chut hian kha ti lai a, a hma a lo thi tawh te hnenah khan Pathian thu a va sawi tih hi mi tam mi tam zawkin an rin a ni. Aw chuvangin kan thih veleh kan borual nghal lo kan innghahna a awm chutah chuan Pathian thu an va hril tih kha kan hria. Chang Sawmpakuana ah chuan, Chutichuan Pathian remti anga tuartute chu, Tuartute chuan thil tha ti zelin an thlarau chu siamtu rinawm tak hnenah an kawl tir ni rawh se a ti. Siamtu rinawm tak hnenah kawltu kawl tir ni rawh se tiin a sawi leh a ni. Aw tihian sawifiah ang aw. Comment na a mi pakhatin a min rawn beih chiamna tah hian ka sawi fiah ang. Ringtute hi kan thih ve leh Chin a ka sawi ang khan Paradise ah Lal Isua nen kan thlarau, Lal Isua nen a awm ta a, ring lo mite chu hremhmun Gehasim chatuan a tla turin hell ah an inhngak ve tho a ni. Chutah chuan ringtute chu Lal Isua Rapture, Rapture, a lo kal hunah chuan van boruak chhum zing A Lal Isua a lo a lo kal ang a, chuti lai a lo kal hunah chuan ringtu hmasa te a hnena chawl te an thlarau kha a rawn hruai ang. A rawn hruai anga thlan te an inhawng ang a, keini aiin an tho hmasa zawk ang. Chuan keini nunga awm te tu te chu vawi leh khatah kan taksa a inthlak ang a, van taksa aiin a inthlak ang a, Lal Isua hnenah khan kan kal ve ang. Rapture ah hian Lal Isua hian khawvel a rawn tlawh dawn lo, Boruak thleng a rawn kal ang tih kha kan hriat a pawimawh em em a ni. Helaia Poland a fia deuha Thessalon thawnkhatna bungli changsawm pathum atang khian chhiarula changsawm pariat thleng helai hian engtin nge ringtute thlarau chu khawiah nge awm, engtin nge Lal Isu a lo kal hunah chuan keini engtin nge kan awm ang tih kha lo Poland fia deuhin a sawi kha kha va chhiar ula ka duh em em a ni. Chuvangin kan thlarau hi Lal Isua hnenah a awm ringlo mite chu. Chatuan, Hell, Hell-ah an awm, Gehesim an la thleng lo. Chutah Lal Isua'n a rawn hruai leh anga keini aiin an tho hmasa ang. Tichuan keini ringtute pawh, a nungdama la awmtute pawh tuna kan taksa hi chu chatuan daih a ni lo. Aw, a chhe em em mai a ni. Helaia tha van taksain Pathianin min thlak ang. Lawmawm deuh mai a nia he thu sawi hi. Ka hlim tak meuh rapture thu, eschatology, hma lama thil lo thleng tur sawi hi kei hi ka hlimna a ni ve. A tawpna atan Lalisua thusawi atang hian tlemin han nem nghet leh zawk ang aw ti hian mi hausa pa leh Lazarus thu a sawi kha comment a pakhat chuan min rawn ti leh tho a kha kha chu sawi mai mai alawm min ti. Lalisua hian thil ni thei lo tur tehkhin thu lo sawi pawh nise thil ni thei lo kha Lalisua hian a sawi inring em? Tah khan mihringin khawvela kan thih vel kan thlarau a kalna tur Lal Isua'n fiah deuhin mi hausapa chat hela a kal hrem huna a kal a. Lazara Pathian ringtute chu mi harsa mi rethei ni mah se Pathian hnena Abraham atang chungah a awm tih Lal Isua'n a sawi kan hriat kha. Chu mai pawh ni lo, mi pakhat hausa deuh a zilh hauna tawngkam kha kan hre leh ang. Engtin nge a sawi? A thil neih zawng zawng a che khawl vek a aw. Ka dam chhung ka ei seng tawh lovang, ka duh ang angin ka awm ang a ti. Mahse, Pathianin, Hei, mi aa pa, zanah hian i thlarau kha lak a nia nga, i neih zawng zawng kha tu nge chang ang a ti. Aw, Lalisua tawng nge pawh khian a fiah awm e. Aw, zanah hian he thu hi i hre thar leh ang u, mihring in thi thei lo thlarau kan nei chu, kan thlarau chu a kalna turah, A pawimawh ber chu chu kan thlarau kalna tur chu kan thih hnuah thuhlukna kan siam thei tawh lo. Tuna kan dam lai hian kan siam tur a ni. Tuna kan nunna hi a testing maw a testna ni lo, fiamthu pawh a ni lo, a tak a nih avangin kan chatuan hmun tur thuhlukna siamtu tur chu keimahni tuna kan dam lai hian a ni tih hi i hre thar leh ang u. Lalpan kan zat an mal malminsawm rawh se. Amen.